Her gezek ekranyň çykandan soň Kakageldi Allanazarowyň öýündäki ýakynlaryna Gres şäherçesiniň ýaşaýyş öýleri dolandyryş edarasyndan sebäpsiz ýere jaň gelýärdi. Soraýan zatlary bolsa Kakageldiniň nirede we näme işler edýändigi. Iň soňunda Kakagelda jaň edýänleriň telefonyny almak başardyp, olara jaň etmek hem nesip boldy. Telefonyň ol ujunda Oguljan adynda bir işgäriň oturandygy mälim bolandan soň, Kakageldi oňa gerekli soraglary berip, ony hem ses ýazga alypdyr.

Oguljan ilkibada hadysa düşünip bilmese-de, soňy bilen hemme zady boýnuna aldy. Hakykatdan hem jaň edendigini kabul eden Oguljan jaňy migrasiýa gullugynyň buýrugy boýunça edendigini anyk bir görnüşde düşündirip berdi.
Notariusdakylar gorap aýlaýar. Bilemokda, bizem şo migrasiýadan zatdan neme gelse. Migrasiýa diýen.
Aýlaýar, ýadyma düşenok diýiň. Ony kim buýruk berýär size?
Häkide migrasiýa-da buýruk berip dur, häkimligem buýruk berip dur. Migrasiýa sözüni eşden Kakageldi olaryň näme üçin buýruk boýunça özüni sorandyklaryny biljek bolup, Oguljana sorag berdi. Oguljan sebäbini bilmeýändigini aýtsa-da, dowamyndaky gürrüňlerinde bilgeşleýin ýurt daşyndaky adamlaryň ýakynlaryna jaň etdirýändiklerini aýtdy. Ýogsam olaryň özlerinde ýeterlik maglumat bar.

Kwartira. Kwartira sekiz. Adyň, familiýaň kim diýdiň adyň? Kakely adym, Allanazarow. Allanazarow. Hä, seň kaka geldi türkde. Hawa.
Bärde ýaraman ýatyryn men, ýigrimi birden bäri. Hä.
Telefon arkaly bolan gepleşigiň soňunda Kakageldiniň Oguljandan şol migrasiýanyň özüniň jaň etmegini isläp, jaňly gepleşigi soňlandyrdy. Emma Kakageldä migrasiýadan jaň eden bolmady.
Ine şu nomer meňki, migrasiýa şu nomerymy berä bilýärler. Hum bolýa bor bor kyn bor hum hum
bor sag bolun. Bolýa.
Kakyldiniň mysaly müňlerçe mysallardan biri bolup, şu wagta çenli syýasy platformalarda çykyş edenleriň hiç birine migrasiýa gullugy gönümel jaň edip bilenok. Onuň ýerine olaryň Türkmenistandaky ýakynlaryna jaň edip, häkimlige ýa-da ýaşaýyş öýleri dolandyryş edarasyna gelip gitmeleri talap edilýär. Ol ýerde olara syýasata goşulmagyň günädigini düşündirip, eger ol ekrana çykmaga dowam etse, size-de zyýany deger diýlip, çykyş edeniň ýakynlaryna gorky salynýar. Bu bolsa bize Türkmenistanda döwlet terrorizminiň bardygyny açyk subut edýär. Adamyň ýakynlaryny ýesir alyp, olary gorkuzyp we olary şantaž köprüsi niýetinde ulanyp, ynsan hukuklarynyň doly daşyna çykylýandygyny görýäris. Mundan başga-da, şol Brest şäherçesine degişli bolan Müjewürowanyň uçastkowoýy Begenç Hezretgulyýew hem Migrasiýa gullugynyň buýrugy boýunça obada çäre geçiripdir. Çärede Hezretgulyýew halky şu üç maddany etmezlikleri üçin duýdurdy, Daşary ýurtdakylara ýurt barada maglumat bermeli däl. Daşary ýurtdakylara surat we wideo ugratmaly däl. Daşary ýurtdakylar bilen wideo arkaly görüşmeli däl. Emma nägile halk gijä galman bu habary biziň kanalymyza ýetirdi we režime garşy çykmak üçin elinden gelenini etjekdigini aýtdy.